Kim ýuwmar kirleri? Kir maşyn bar. Eliňde ýuwaňok, salýaň, ýuwýaň, serýäň. Ýenedem aýtýan. Ýandak bilen süpür. Düşündiňmi? Aman moruk, size rehmim gelmezmi? Kakasam gijäň diýip gitdi. Birinjisi ýadyna düşýämiş. Ýa beýleýin, men owadan gyzym.

Erbet düýş görüp durun gyzym. Ýene seni çagalygyň ýadyňa salyp. Öwi eje urýamyka? Hiç kim uranok men. Saňa döneýin gyzym. Gyzym. Awkaka. Edil eje. Ýüzi oturdy duran ýaly. Eje gaşym. Işleň gowymy? Gowy kakam jan gowy. Saňa döneýin gyzym. Kaka. Gowy gyzym. Ýör öýe gaýdaly şäherden. Bolýa gyzym. Eşiklerini taýýarlaşdyr. Gideli gyzym. Güne. Başlyk. Şu wagt bir iş sorak gelipdi. Hüm, iş sorak gelipdirmi? Bolýa, bolýa, ugradaý.

Ejegiň ýagdaýy näili gowmy. Ejem diýýäňmi siz öýden soň awariýa bolup elden aýakdan gaýa düşekde ýatar boldy. Gije işşegini naharyny özüm jebjelap berdim.

Gyzym. Gyzjagaşym. Gyzym. Gyzjagaşym. Ýene siz menden bile. Heý, Alla jany. Edeniňe şükür, jan Allam. Näçe wagtlap gözledim men seni, gyzym. Äh, diýmek gyzym. Ejeň dünýäsini täzeläpdir-de. Alla tagalla ähli eden etmişini adamzadyň ilki bilen şu dünýede hasaplaşdyrýar. Soň bolsa çyn dünýäde hasaplaşdyrýarlar. Adam eden etmişini iki dünýäde-de hasabyny bermelidir.

Ana, jigiňem toýunyň üstüne geldiň. Onda toý-da, gutlaýan. Ýör gyzlam. Öweý eje kinony düşürmegimiň düýp maksady ýagny şu wagtky döwürde ýaş çatynjalar durmuş gurýarlar, derrewem aýrylyşýarlar, bir çagasy bolup ýa iki çagasy bolup aýrylyşybam şular ýaly güne düşmezlik üçin Öweý eje filmini düşürdik. Durmuşda hakyky bolan waka. Waka esasynda düşürdim. Ssenariýanyň awtoram, režissoram, hemme şu filmi düşürmegiň düýp maksadam özüm boldum. Ýagny näme üçin diýip sorag berýänsiňiz? Ýaňky diýşim ýaly, durmuşda täze durmuş gurýarlar. Täze çalt ýaşjakny jowaýarlar, söýüşýärler, alýarlar. Yzyndan bir ýyl, bir ýarym ýyl ýaşaşyp, aýrylyşýarlar. Aýrylyşandan soň arada galýan garagöz çagajyk, ýa gyzjagaş, ýa oglanjyk diýseň kösenip geçýär. Oglanlara-da sapak bolsun, gyzlara-da sapak bolsun, çagalaryňyza ynjamaz ýaly, çagalaryňyz ynjytmaz ýaly, ikilenji gezek öýlenmäň. Türkmen aga aýdýa iliki bagtym soňky görgim diýýä. Allajan hiç bir musurman bendesininiň bagty garalmasyn, janyňyz sag bolsun, şular ýaly pursatlar hiç biriňizde döremesin. Wideony paýlaşýaňyz, şu wideony hemme wideolamy paýlaşyň, göwnüňize ýaran bolsa, nesip bolsa ýene täze film düşürip başlaýan, täze filmde-de, Maňa ýigrimi ýaşdan başlap elli dört, elli bäş ýaş aralygy gelinlerimiz, gyzlarymyz, uýalarymyz gerek, öz ýürek arzuwlaryňyz bar bolsa kino düşjek diýseňiz biz bilen habarlaşyp bilýäňiz, telefon belgimiz sekiz altmyş üç, segsen ýedi, segsen ýedi, nol dokuz. Ony näme? Janyňyz sag bolsun, mertebäňiz belent bolsun, Oraza baýramlaryňyz kabul bolsun! Sag boluň!